vanongogara mumba chete kazireshi ndakaneta ona ndotota nchira ndichibatwa nehope zvese asi watobata hope nehope nekuti ndikukumasajeri msowangu unondiemera singaiti unoema ndozasina samusonda basa kukanganwa unoziva kutokanganwa kuti kunoendawo basa e eh? yawandisa kamari akana kuti zvaunoita zvonditivaraidza chimbozoroita mm. kuda kusera nenasi basa mm-hmm. chacho unotosuwa mukadzi uchingofamba uchingondeya zviita zvenasi ndiani apindai pindai zvenyu pindai pindai pakapo icho hazvadzi yangu chamama baby ah, ndikutombori busy zvangu pafacebook kapa mwana wababa kuri kuonekwa kundaka vanhu vachipiwa mota vachiitwa sei nasei wiki nepo Muchaita BP nazveshe. Ah, baba wakapenga. Shanda shamari kanitokuudza. Eh. Senza unongotenga waya komota. Tone ndokwasa kuti torombora kana kadzaka nave kwangu vazvibvuma. Eh, asi aya mazano dziri kudorowa mota dzacho. Hayi ndazopota ndafoenda pamadhora saya nogwayo. Ngatichizvisiya. Ah. Ndipo unoona kuti uperekedza kwe kurarama. Aisi mwana mugwa. Otherwise kuri sei? Ah, bolato bolato. Ha, ndati ndichakumukira shamari.

Mandimutsa ndokunanga pamubhedha. Ndiri mubhedha zvenyu. handisi hakusi kugarika kumba kwacho ndogara sei ndichitoziva kuti apa wakatondijusa kundijusa kundijusa ah. chaichakoni ndichikuda hai haiaiwangunespeedi unespeedi aiwa unotangira izvo zvausingapedzi ah, mwana baba wangu kamudawa indi kuti kati tomboti dye dye zvinhu izvo zvokwemasvondo iwe zvinhu zviya ukaona panga usanganisa zai pakasanganiswa yogati Ne porridge iya yandakakuudza ukazvidya ka i auto. Aiwa mwana baba vangu idya zvimwe kuitira kuti Unoda kuti ndipfeka? pavanozouyaoche aiwa zveituda mwana Aiwa. Dzikama. Aiwa. Aiwa. pora Mm-mm. Handisi kugona kana kurara izvezvi. okay anyways michera mufonera musikana rega ndimubate Ndoda date. Yasvina dzondiudza date because iwe unonatsoziva kuti musikana wangu ari kuZimbabwe. Handiti. Ndozvo. Kunoku handina mumwe munhu iwawa kundiudza nyaya yekuti kwaita chingwa. handiti indiri kutoya ndagadzira kudya bota wakutaura kuti munhu apoanouya munhu wako ndomufonera plus ndikuruza chii chirumbo chamukachamukachidichidii nenyaya yekuti kumba kune munhu semaudziro andakakuita chimbomupo mukana anouya manje manje de wakamira kundiudza ndo pane nhingi yangu pane challenge yangu wakati ndiudzire chii ndikuita kwati ugadzirire uve strong todaka

Eh, ndeipi shamwari yangu urise ko ndandina blazi ka blazi vari kuti vakuda kuona chimuko iwo uripi todii ndiudze waronga zvipi hadzikama hadzikama tambira bhora pasi aorit ah, good girl atofatana haashakutii kari kutoda wena mwepasambeike kudya zvine nzara ini unonetsa mwana baba wanguaunozotitazvifariri zvekubika bika so

Ye boss pakaipa unogana handisi kusenza mazana. Saka chimongo chachibheja nemari yani. Handobheja mukadzi wamwe unobhejwa. Haise. Mukadzi wamwe unobhejwa chero kwamana kwa kama. Atova mukadzi. Dai kuti iye akuto benefita inini because ndokumupa mwana. Iye ndofana kuti bheja. Handi wakati murume wacho ane mari. Ane mari asi unomboone unombobuda unaye auti kauchingonyepedzera nyepedzera. Ha unondipa zvanzi. Ndokupa. Asi musara kuti zviita munhu. Asi kakaenda chitengera. Eh, pamwe akatambodzikisira ndanga mahaya haya yangu anga akwira manje anotokwira zviri kutamba richowedzera ka nekasimba racho haa ah, mwana anga akumisa zvachandiurayira mwana wabome wangu

message yachiirei audio yachiirei asi apinda neproblem pandifuti zvakamirisa zvakatete zvavo zvakatete zvavo nemwoyo wakaipa kudaro shuwa zvavane moyo wakaipa kudaro inde ndakatomboudza murume wangu nenhau iyi ndikati tete tete ini handivatruste zvakanaka tete ndovachatondisimudzira mhepo mumereji yangu nemaonero andiri kutoitai ndovachatondisimudzira mhepo mumereji yangu rega ndifonere chiyera ndinzwa kuti zvi because ish Ah, tete vanogona kusimudza mhepo than tofonera chihera izvizvi where is my phone phone ine airtime aise phone eh, guys inda pakaipa rega ndifonere chihera Tete ngavasadaro veduwe ungatiparadzira wemba shuwa here eh? vasadaro tete shuwa pick up the phone chera davira phone chera davira phone zvino anobvuma here hanzva dzenyu neasikana haa usatya zvinhu zvese zvatosuted zvosuted e eh, ndakaenda kun'anga Ndakatomuendera kun'anga uya aa ah, Josi ndokutoita kutomuendera kumberi because wadaita zvinhu zviri wiki wiki ka ah, anojamuka sei manje nehanzvadzi ndoya yakawanda achienda pamusoro ini ndichiendawo tichidai ndichikwira eh, ndakatomuendera haa ah, dhondi wari usatya zvako uchatoita mwana najusi achatokuitisa mwana ende ndakanyatsoendaanogona sei iyo jusi haazonetsa here jusi mm. Jose ndakatokupa ndikatoenda kwambuya ka ndakatonomugadzira ikoko toti ambuya vamusote kuti ata kungomisira mushonga uyo ungoti angobvoma zvese chatiri kuda mwana kozi muroora wangu inini iyo andikungozviona situation yacho haina kumira zvakanaka asi iwo usazofumura madhiri madhiri ndeedu tiri three handiti muroora hafani kutombozviziva kana shamwari yako yepamwoyo kana ani kana ani waunovimba naye usatombomuudza nokuti zvikazosvika muroora ndonyarira kupi nemadira anondiita

Hello? Mushe chihera uri sei? Ko nhaive audio iyi yandanzwa iyi audio nhaive dwe wakaionepi? Eh. Eh. aiwa ingondiudza handidaro handidaro ndikutipirewo shuwa nditipirewo e eh. wakaita zvekuvanzwa wachitaura zvazvakaoma nhai veduwe i but tete ngavasadaro asi a ah, a ah, a ah, a tete vangada kuda kundiparadzira imba yangu shuwa vangada kundiparadzira imba yangu Kuda kutsvagira bvudhi vavo mukadzi ii ngavasadaro tete hazvina kumbonaka asi hazvina kumbonaka ndoita ndoidini kana kuti zviya zvandakamboudzwa namary jane kuti nditsvake mwana kusaidi ndoita sei because imba yangu inogona kutongoparara iyi indotoziva vana tete vana tete vane problem ndozvandaigara ndichiudza murume wangu kuti tete vane problem tete maonero andiri kutoita ini tete ndo vanogona kutondipinza mubhizi nhai mary jane zvawatogona zvawauya nhaiwo hama yangu shamwari ndiri panguva yakaoma mwana wamai ndiri panguva yakaoma ah, odhi yandasenderwa nanhingana na na uyu na chiyera mm. ah. atete vanomira mushe vaita se tete havana kumira mushe kwanzi kudindidzenda kutonodzeka vakaya kumba kune murume wangu mm. vauya kumba kune murume wangu vakutanga kumuudza hee chichi wati wati wada kutsvakira mukadzi hee mine nekuti chichi so zviya zvawaitaura zviya ndakakudza kwawakaramba zve wakati ndokurevera nhema wazvibatiraka ndakambokudza mm.

aiwa ini imba yangu ndoida Eh, imba yangu ndoida but zve zvato zvesecret aiwa hapana problem ndakabvudza wani as long as ini ndiri pakati penyaya hapana kana chinombobuda zvezvazesecret chero kundikanzi ndatadzirana newe sahwira chero ndikanzi ndatadzirana newe ndazodii secret is secret zvingari zvatikaitirana izvo wakambondiwachidze kwai ndaendeke kunotaura Nhai hindi yangu mhere mukoma vangu. Ati mukoma kuti kazoita mwana avazodi kuda kuya kuzoti eh, mwana ah, chichoda kuzoti. Kana kana kana usati wari mukoma vatodiwo kutoti chimoko chavo chiya chiri kumusha chizvidi chizvizivi saka i secret between me isusu takadai saka usawari iwe ungati utsikisa mari. Wapi? Ayi ndakuda enda kubasa. because tete ndimuzvimaonera ndiri kutoita tete tete vanogona kundiparadzira imba yangu zvechokwadi mukadzi akangwarisa uya akangwarisa usaka uchiona akadzoka kumurume newe wakapusa tete vakangwara sei wakapusa zvinhu ndezvekuchakamuka changamuka manje wakarara hope chese chese murume wangu anondida murume wangu anondida ndisati tafamba takafamba takafamba akapera mara kuti abhebhi chingogara zvagamirira pamusoro kuti handei akutotsvagirwa mukazvi ndokudanana kwacho ko saka inini zvitori nani ndimbotraya ndimboona kuti ndobatira here ndotoziziva ngo chibereko changu chitori clean ndobatira mimba fast fast chirega ndiudze mukoma kuti ndiri bo unoudza mukoma wako ati madhiri anongoitigwa kumba kwangu chete

saka imuya zvepadheni kuswera mangwana kwete zvanasi tobva amadhira abho kwava bho chimoko chabvuma haa tapinda tapinda mwana mume wangu are don't worry kana wakaona audio yangu undifonerende Chete chongoda zvokuti kahwani chete zvokuti unongosangana kahwani shamwako zvokuti ndozvosangana nemunhu kahobho kahobho iwe ndowati wamwaya mwari unotaura kuti kwai wakaita kahwani mwana anohanzvadzi yako inozvatisei kwanisi zvatisakudza kuti unobatana unoita kuzvikatawa nemaresults

watononogerwa ah, ah, ndada kuenda kamusese murume kanozodzoka avantuari anosvika pana pamanyima kwaari ipapo arinenge ari kutomanya kutouya kunokunozi ndoda kudzokera baba vasati vaidzoka kupi kubasa vakazonova ndisipo ndozvavasingadi

anonyanonoka iwo ngozondiudzawo izvo emergency ofiti manyamanya kwanga muchiita pemusonyauya chisiya ngaisiye matambo

ndiye munhu wedu ka haa mabva pamuziva aiwa bva pakuvandiradza pafoni pai pai anga achigara achingoringa mumusoro mangu anyways guys ini pane kwandida kumanya kuenda mm. imba ndiyoyi handiti bedroom ndirororo mune zvese zvakaperera bathroom room iruko zvese amunoza afamba ndipenyu muko nechimbo ratidzawo munhu wedu kuti wafa totokaudza tishe zvesekristu aiwa totwara aiwa tondwara haya usatya usatya mm, ndisandaenda mukomakudzi eh. mwana baba wangu please bedi nderangu

Baba vanodya bota zvavo ivava baba ivava. Vanomhanya mushini baba havana kumira mushini. Yo, apa ndisati ndambopfeka kana pendi. Asi ndine pendi rangu. Kudzi. Kudzi. Hello. Hauna kubata nzira nependi rangu. Nebhurugwa rangu apa. Ah, kunova huna bhurugwa apa. Ndakutopedza zvangu kugeza ndiri kuuya. Ya, because handisi kuriona. Pade ndarikwana ndatomboripfeka. Ah. Yo, mm, baba vakava. Vanaombe vangu sheshu. Ndizvo chichatoita chichatoramba chichipamisa kana kana ndisina kutobatira mimba pa. ah, ndotoramba achipamhidzana nawo ende ndechitobviswawo nzara bhosi ndini murume wangu kumba kwaari wiki pamwe ndosaka ndisingabatiri mimba anditomboyatsonzwisisei e eh, murume uyo anaomera mushe yo kune vamwe vana shuwa shuwa vamwe vana vakagwinya shuwa

vatete vakauya panapa havana kana mbombi vatete vaya pano vachitaura zvinhu zvakadai Thank you.

eh? hapana chandiri kumboplana ipo pa handina kana chandiri kumboplana and handisi and ndiani akutumira voice notiutonzwika utonzwa kune vanhu vanotondifarira ndianitondifarira ndikakwanisa kuudza handikuudzi but voice note ndatove naro ende nezvawaitaura tete ete tete kuuya kana vachitouya kuzototauraka vanenge vatotumwa kana kubva kumba kunana mhama chaiko

Cause you are being too much now. Vanhu vako vakucreata mba muno musi wakaya tete pampaina musikana yanonzi anouya musikana wakaunzirwa neshamwari yako musikana webasa. Saka are you trying to tell me kuti musikana ndiye akutumira mavoice notes aya? I'm going to deal with this girl. I'm going to deal with this girl. So now aku aku edita zvima voice voice akuita kunge ndini ndakataura inini. Papi uri kuona video rangu ipapo uchona ndichitaura inini. Baby, I'm here, voice. Ndikutonzwa voice rangu. Ah, voice rangu papi mava na mavoice anongofanana I think I have million voice. Ndogona kutaura kana mavoice kana 10. Anogona kuchinjika. Kana ye musikane plus voice rake rada kutofanana kuti nerangu kana ari yakarekoda. Saka baby ukura kuti ne voice eh, zvikutori nyeba here izvizvi izvi zvandikunzwa zviri. Ah, ndezvonyepa here andimbobhilivha izvizvi zvinyi zvepa internet izvi. Ndausaka chikugara chikuzati handifoni mangu handiite zvema TikTok handiite zvichi zve Facebook handiite zvese izvozvo izvi. Because in Ukona ndokwazvinosvika uko. Eh? Vanhu they are just there to break people's marriages. I, I worked for this marriage. I worked for this whole thing. So now you are involving people. Now we are fighting today. Hapana munhu angandiparadza saiwewo neni but wona tarisa tete matauriro avakuita pakudiwa mwana. Tarisa zvatikuita panapa. Baby nangu nditori

yaa ndava ndaona mukana zvatogona abuda tatoda kusota aiwawo anondingwarisira kundiudza kuti hee imi munondiudza izvozvo munozoti ndakarara nevakadzi vangani kurara nevakadzi hundred zvinoshamisire chii achatoita zvandinoda miraimoni Nhasi ndinomusota ndisutombomusekerera zvangu zvachagara zvakutoningiririra ava achadzikama zvangu ndagare nemuroora asingazvari iyeyo wacho achatomuroora fungira angu chaiyo chaiyo kana ndada zvangu mbuya vaya vakapenga vaya ndosota nenzondora dzake idzo dzidzi chidzidya nemadira aanodziita haamborirambi hairi anoridya iri haonzaniwei misira dzakawanda aiwa nganyotwe nezvinhu zvisina basa izvozvo chitoita zvidhafu zvakadarika ipapa ah, muroora eh, anondida akanaka asi anodyiwa iye asingatizvariri isi tikuda zvatoda kuti kuda mwana

Zvese zvese zvese zvese zvese utevere mm. uri kutomumitisa musikana uyu ari kudawo mwana muri kutoita mwana mese utevere zvese zvako zvekuti umwe mundiki naizvo